Dawn Carmen u Mario Għaxa. Kopja minn Ħazzabbar. Fis-19 ta' Settembru, Carmen u Mario għalqu 36 sena miż-żewġin. Iżda din is-sena l-anniversarju kellhom jiċċelebrawh xi ġranet wara. Għax propju fjum l-anniversarju, Mario Kien qed jiġġieled għal ħajtu. Bejn sema u ilma. Mario huwa delettant kbir tas-sajd. Joqgħod ħaż-żabbar. U jżomm id-dgħajsa wit il-għajn. Minn hawn ħriġt fil-xi ħamsa u kwart qamet il-mara tagħmel litte u l-ħobż għal miegħi. Għandu toħroġ il-barra ta' għalli le Għalli ħammur, għalli forsi naqbad tixla mpukieta mill-li waħdi. Tlu toħroġ il-barra.
Nċemplu fuq il-bahar fil-11 ta' fil-ħodu u s-soltu nċemplu aħna dejjem. U għalli għal-qiet għaw barra tal-lum għalli fil-vapuri. Għal rridx naqalgħu barra. Qalli qalli m'għadni ma qbadt xejn, taqli wieħed għadni qbadt. Għedtlu mela għax ma tidħolx 'il ġewwa. Għedtlu la m'hemm xejn. Qallu issa qalli noqgħod noħreg, qallu nibda dieħel.
Bħas-soltu, kmieni wara nofsinhar, Mario dawwar id-dgħajsa biex jidħol lejn l-art.
Indawwar id-dgħajsa hekk, kif dawwart id-dgħajsa nara kullum kien ġbar. Kullum kien ġbar. Għedt, u hi għedt, jiena minn hawn ħriġt. Issa jiena ħallejt il-vapur minn għalija li kien da. U kien vapur ieħor li kien hemm il-barra biex bħal ma bdejx nara. U start jgħid insomma u tlaqt bqajt sejjer. U fit-tlek kwarti jiena ħriġt u fit-tlek kwarti ħan nidħol nerġa'. Għaddew sija,

Il-mutur waqafli, petrol spiċċa. Waqaft, imlejt x'kelli riserv, kelli l-għandu oħra riserv. Għalġajt imlejtu t-tank. U għalġajt bqajt nizel. U ħadd iktar minn satej, sejjer, li suppost fit kwarti wasalt mal-mol. Għalġajt imxejt iżjed reġaw għafli il-petrol. Spiċċa wkoll it-tank l-ieħor. Għat mela jien issa daqshekk. Flok ħadd id-direzzjoni ħadd id-direzzjoni l-oħra.
Ħażabar, Martu Carmen tinkwieta. U ċempiltlu, bdiex jirrispondi, għat Marija Santa

Qal li aħjar nagħmlu r-rapport ta'. Għidtlu imxi mela aħjar nagħmlu r-rapport mill-ewwel. U tlajna la saħ żabbar.
U tfajt l-ankra, għed forsi taqbad l-ankra ma għal xej, ma rridx taqbax kelli r-roll u kelli ħafna xlif bdejt nitilqu biex għed forsi z-zom l-ankra. Ma żammitx u l-ħin qed jidla. Is-seba' niżlet ix-xemx qed tala' u llejla jiena.
Matul il-lejl, mitluf. Waħdek bejn sema u ilma, tibża' bilfors.
Esperjenza kerha ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. Ja dal-bambin, ħadd ma jgħaddi minna.
Ah, mal-lejl kollhom qajminu ma torqodx.
L-in kollu miġburin fl-imkien, nħarsu li s-sema u nsaqsuħ jekkux qed iħares lej l-istess stilla il-missieri li konna tinħarsu aħna.
Moment isom ta' disperazzjoni għax inti tibda tħossok laqas qed tgħix. Dak il-ħin la tkun taf x'inhu għaddej minnek, moħħok jaħseb elf ħaġa. Hekk hekk tibda sejra l-ħin kollu. Fejn hu missieri, fejn hu missieri.
Bejn sema u Mario Ma tantx idum waħdu.
Ħut beda għaddej jilħqu l-ħuta probabbli li kien xarkijiet minn miegħi billej. Qed tifhem kelli biċċa bdejt nitfaħħek fuq rasi biex ma narax, ma narax il-baħar. Id-dajsa sejra hekk u probabbli li kien hemm il-ħut kbir miegħi billej Terza waħdek u waħdek. Vapuri għaddew ħafna, probabbli li kienu l-barra ħafna, għax kieku naħseb jiena kienu jtunu għajnuna xejn.
Il-biżatana l-iktar kienet li ma nsibuħx li jibqa' missing. Dik il-biżatana kienet aħna għaddejna ngħidu sak nibqgħu ma nsibuħx.
Ħsibijiet li bdew għaddej minn ġorasek, speċjalment bil-lej, kun qiegħed hemm min jaf it-familja fil-mara xi jinkwitaw. tad-dar.
Dak il-lejl, l-bint ta' Josephine kelmitha dwar in-nannu Mario.
Għattilha nannu laqqas se jarak titlaq timxi. Hekk għattilha.
U qed jingħalħaq ma' ħanar iżjed Imtawba bdejt nitlob, jo qalbi tlabt il-missieri u l-ommi, jitawpaw ma' għajnuni.
Jasal it-tieni jum. Mario għadu mitluf, bla ikel u bla xorb. Mario jittanta jixrob l-ilma baħar. Iżda jirreżisti t-tentazzjoni. Sebaħ fil-ħodu, eh, dajsa jiena, la ikel, la xorb, xej. Il-lawet. U mbagħad il-ħamis, u beda jqum ir-riħ il-ħamis. U r-riħ beda jbeżżani mbagħad, għax beda jolli li d-dajsa mas-sema ir-riħ. U jtellaħilu jniżżilieli minn dan id-diħa tat-tini jekk, sa nagħmel jekk terreqili d-dajsa, terreqni b'kollu. U jekk li kuku qalbet li d-dajsa, jiena l-ewwel bla saħħa ma stajx nerġa' nitla' fuqha. Minn tista' ddawwarha f'dak il-maltemp, Hekk jaqlibilek ta' wiċċha taħt fuq, hija.
Il-forzi tal-ordni Maltin ifittxu lil Mario. Iżda Mario jibqa' mitluf. Lanqas konna nafu aħna x'qed ngħixu, eh, jumej biex tirjieli.
Però lejl it-Tliet sabuħ Tajt ftit qalbi għax bdejt ngħid ġej lejl ieħor, missieri waħdu fuq il-baħar. Imma mhux kulħadd jaqta' qalbu. Fimni, jiena ma qtajtx qalbi għax konna fl-ħajsi buħinna n-nuqisnijak f'qalbi.
Għax-xorta tibqa' tama fik li tista' sibu. Ħajja u mejjet, tkun taf ġaralu, U l-aqwa li ssibu mhux ma ssibux. F'mumenti bħal dawn, it-tama waħdanija hija t-talb.
U nitlob il-Bambi, il-Bambi mdejt ngħidlu, Bambi, inti kbir tant, għetlu s-semħ, bdejt namillu, għetlu id-dajsa ta' missieri, għetlu. Intom x'taraw?
Ma veru nitolbu l-tal-grazzja jas. U nitlob l-ummu u l-missieru biex jgħidu li jsibu jas.
It-tielet jum. Il-ġimgħa. Mario għadu mitluf. Ikel xejn, ilma xejn. U t-tama waslet biex tispiċċa fix-xejn ukoll. Rassanjajt ruħi. Għatien għat tissek minn għala ħadd illum il-ġimgħa wara tliet ijiem. Qed jiena daqshekk hu. Biss is-sema qed nussa f'idejk bambin jiena. Dak li trid minni jagħmel.
Bħalma kien jara vapuri fil-bogħod u ma jindunawx bih. Il-ġimgħa filgħodu, Marju jilma ħajru plan. Ġi sa fejn u reġa' staħbar l-isħab. Jien qed forsi għattejja ġej aeroplane jiena.
Dan kien ajruplan tal-forzi armati. Ajruplan li lemaħ lil Mario. U ssir sejħa lil vapuri fil-qrib biex isalvaw lis-sajjied Malti. Fid-dajsa tiegħu. Għajjien għall-aħħar. Mario ma jafx b'dan kollu u jipprepara lilu nnifsu għat-tmiem.
Watt il-erbejt, qed il-bambin, qed l-ussa li trid minni aħmed. Il-ġimgħat ta' x'qed għaxina mhux għal mal-familja żgur. Naħseb fuq it-tfal, it-tfal ta' tfal il-mara, naħseb fuqhom kollu.
Ftit ħin biss wara. Dak li der bħala tmiem jinbidel f'tama ġdida. Mario ma jridx jemmel lil għajnejh. Kif qerrejt wara dik il-kwarta hekk nara dal-vapur. Veru meraklu. Niżlu d-dgħajsa tas-salvataġġ u ġew għalija barra għalli midirhom tajtu l-ħabel, insomma rabtu għad-dgħajsa tiegħi ma tagħhom u tlaqna eżatt mal-vapur. Mbagħad xintlajt fuq il-vapur beda l-ferħ tiegħi. Għax qed tista' jien il-vapur joħodni fejn irid. Terit joħodni, basta fuq l-art.
Helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta joħroġ fejn il-vapur biex jiġbor lil Mario. F'dan il-filmat qed naraw lis-suldati tal-Forzi Armati waqt l-operazzjoni tas-salvataġġ. Sadanittant, l-aħbar li Mario nstab għadha ma waslitx għand l-għeżież tiegħu. Ċempluli mill-AFM. Għalli Pier, għalli għandna aħbar tajba għalik ta' għatlu ħajjena. Għalli għalli sibniħ il-missierek, għalli deħlin bih fuq il-helikopter.
Dak il-ħin Aqqas naf xi bdejna nagħmlu jiena jisni bej it-tarrax, bdejt ngħid qed nisma' sew.
Sabuh għalinna sabuh, ħaj immetlu ħaj, iwa ħaj għalli ħaj. Kulħadd jaqbes hemm jajja temmek fejn l-aħwa. Veru qatt ma ħassejtni daqshekk ferħane f'ħajti qatt.
F'daqqa waħda nisimgħu l-magħruba li qed ngħejja forsi xi aħbar tajba. U kienet aħbar tajba veru.
Wara tliet ijiem mill-helikopter, Mario jerġa' jara l-art.
Nifraħ bdejt, un baxin waqafna u ekku xirrat l-ambulanzi zjed u zjed. Għedt jiena mela wasalt ħdej t-tfal u ħdej kulħadd. Kif rajt kif fetħu l-bieb hekk għalli nitlok tħanna niġru kollha fuqek bdejt ngħannquh inbusuh nindlu kemm inħobbok pa bdejt nagħmillu kemm inħobbok pa x'konna ħa nitilfu pa.
U ferħ tal-aġa fejn ma stajtx jisni hekk filli ma dok id-dwejjaq kollha u filli ma stajtx nieqaf hekk nitbissem. Ek, bdejt inħossni rrid nitħaq hekk nilbisha.
Ah, fraħt bihom ħafna, naqtom l-istof. Kont sa nitlef ġawra, kont sa nitlef jiena, nitlef il-mara. Għanitlef tlet tfal u erba' nebħu tijiet.
Twila tuġi, dik l-ewwel kelma li għad. Twilet mill-ġdid.
Għattu xi tfal jiġu bil-vapur. Għatlu hekk ġejt li jint qalbi.